n-ti a Tamale ŋɔ Tramali ti yili yiindi so ka o yuli booni Siri ni Isa. Ka sokam daa mi o ka o yiindi yila ka di chibiri pam. O yili yila ka o yila maa zaŋ Dagbaŋ yuli duhi zuɣusaa amaa ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ o kpɛla alobo be shɛli puuni ka ti di yina ni ti ti yɛli salo pam ka yi di di daanfaani because o bela America ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ ka deeri niriba laɣiri dira. ka zaya ni o yɛn sɔŋla niriba ka bɛ yi Dagbaŋ ŋɔ chaŋ America. Bɛ mi yɛn doliya through Mexico nti kpe America. O deei niriba laɣiri paai 13. Bɛ zaɣ yingo kam yo laɣiri paai 1.2 billion, 1.4 billion. Bɛ so bi chaŋ luɣ shɛli polo ka di nyɛla ʒiri ka o ku be yiŋɔ bee America n-ŋmari niriba ʒiri n-deeri lala laɣirinim maa n-dira. So saha pa paami ni ti yɛl li. Ka salo maa zaa baŋ binshɛɣu din chana Sirina yi sa, sokam ni mi so ka o daa be Dagbaŋ ŋɔ ka yiindi yila maa. Big Malik si senior sister maa n-ti a, o gabirila niriba, o na ʒini zaŋ so chaŋ America. Hali o mini ban be America maa maŋmaŋ saɣi ti ni o diriya niriba laɣiri o ka so shɛli din mali so chani America. So Dagbaŋ ŋɔ zaa so miri ka Sirina yi sa ti lan yɛli. ni o bɔrimi ni o sɔŋ a ka a chaŋ America a yom laɣiri ŋ-ŋɔ so miri ka o lan niŋ la. Dini n-ku chɛ ka n yina ti yɛl li ni salo zaa diri daanfaani ka baŋ binshɛɣu din chana ti ni ʒe saha shɛli ŋɔ. Sirinayisa ka yihi n-nyɛ o ka o be America gabiri niriba. Salaamu alaikum. O mi yi ku yɛn yɛli la a Naawuni yuya ka o mali fari niriba. Yi ni ku nya o ka o yɛri ka boondi Naawuni yuya maa ka ninvuɣ maŋli m-bala. Di zuɣu binshɛɣu kam zaa o ni yɛra ʒiŋmari n-nyɛ o so miri ka o lan wum ti o. Salamu alaikum. Sirina Yisa ti zaa mi o ka o nyɛla ti sista ka yina Tamale ŋɔ ka zaŋ m bɔ Northern Music n-zaŋ chaŋ Kantaŋ pam. Dala ayi ŋɔ sunsuuni ti brada Sora chaŋ ŋɔ ti dɔni Accra. O dɔnila Accra maa for about di ŋmani two months before ni o lɔri. O ni yi kuli mi na, month ŋɔ ni ka o ku na ka di nyɛla ni o yɛl o mi ni o yɛn zaŋ o mi chaŋ America. Amin Nicaragua ka bɛ yɛn doli bee ya polo ka bɛ yɛn dola? din ŋuna ti bi mi. O ni yɛli la ka ti biraada ŋɔ zaŋ laɣiri ti o. Ti biraada ŋɔ ni zaŋ laɣiri ti o, o deegi o liɣiri lahabali yina ni 150 miliyon. 150 miliyon ka o deei ka o deegi o sani, ka naan chɛ o ni pun kpuɣili shɛba n-daa daai laɣiri niŋ bɛ sani, ka yɛli ba ni o yɛn ʒi ba mi chaŋ silimiintiŋa. Ti ni yɛri ni kanna luɣ shɛli polo maa, a ni nya ti Northern Region ŋɔ, so yi mali Naawuni yidaligu biɛla ti so. ka nyɛ ŋun ka shɛli maa biɛɣuni Bisa niŋ ka di nyɛla kamani la shee ŋun mali naba zaya maa o niŋla taali gba hali ninsalinim bɛn lihiri li taali amaa man mini a zaa ha yi niŋ mistake a ni nya ka dunia zaa yina n-ti blamiri ti ti niŋ shɛli. Sista Sirina Isa daa nyɛla ŋun deegi ti yi kpɛrila ni so laɣiri ka yɛl o ni o yɛn zaŋ o mi chaŋ America o yɛn zaŋ o mi chaŋ America maa ka o dihi o tuhi laɣiri maa ka ton yɛl o ni o di yɛli ka o baaba mini o ma zaa wum o ni yɛn chaŋ pam shɛli bɛ bi niŋdi la a ni ku tooi yɛn gu ka bɛ yɛli m banim maa. ka o deegi laɣari ŋɔ ka o yɛli o ka o too laɣari ŋɔ zaŋ laɣari maa kpaagu o daa chaŋ Accra n ti zaŋ laɣari maa n gaŋ zaŋ ti so so shɛli din yɛn doli ka laɣari maa kpaagi ti sista Siri Naisa ka Siri Naisa deei laɣari ŋɔ laɣari maa kpɛ o nuuni ka o mini shiri o mini kpɛrilana ŋɔ niŋdi halaka ni taba n tirila n wumdi tab damli din ti niŋ ka laɣari maa bi chani viɛnyɛlinga Biɛhigu maa bi chaŋ viɛnyɛliŋga o ni tiba saha shɛli ni bin chaŋ America maa di paai bi chaŋ so bin bi chaŋ maa ka bi decide kaman dee yaa o bini kpahim kpahim ka ti nyɛla fake yɛltɔɣa n nyɛli hali ni yɛla ŋɔ ti gbubila details about o ni pun deei deei deei deei shɛba laɣiri hali gba ka shɛba nyɛ politicians n nyɛ ba ka o yɛli ba daa ni o yɛn sɔŋ ni o ʒila niɛma yi America kunna ni o ti zaŋ sɔŋ kpibisi bee nandaamba ka deei eh, container maa laɣiri container bin yɛn ship bin ship li ka kana ni bi ti claim binshɛɣu kam n deei di laɣiri

Gbɛlidali ŋɔ ka ti daa chaŋ ti di yi liɣiri maa, ti daa chaŋ o ma sani n-daa ti zaŋ Bura o ma ni yɛli a maa, Yɛma n-na ʒin yina ti yɛri binshɛɣu ka ka di hujja. O ni di so, bɛ ni di so liɣiri maa, tinim m buraada n-ku nya o, n yɛli mi, Ni di di bindɔŋ n-di n ni ku saɣi yina ti yɛri a yɛtɔɣa shɛli, a yi ti nya ka n yɛri a yɛtɔɣa shɛli, hali shɛŋa beni gba ka ti nya li ka bi yirina ti yɛri li, so ti sista maa.